wɔ amammerɛ fie ɛyɛ nananom no ara so. Aha deɛ yɛwɔ ha sɛ yɛrebɛsua adeɛ. Ɛɛ deɛ wonim mede rebrɛ wo na deɛ wo nso wonim no afidie no ase na woatwerɛ wɔ hɔ. Yɛn nyinaa yɛrekyerɛkyerɛ yɛn ho adeɛ. Nanso Asanteman yiyeyɛ ne ne nkɔsoɔ nti yɛntena ase mma sɛbea mu sɛbea nya ado. Mesrɛ meka o, Tibor nkɔsɔ bi ɔno ankasa ne yiedie mu nti ɔnsɛe Asante abakɔsɛm. Ɔhene nana Nana Akua afiri yie. Ɛnnɛ yɛresan atoa ɛda ano deɛ no baabi a yɛde kɔsiiɛ ɛfa Asante yɛahemfoɔ aba akɔ Da no, yekoduu Ɛyɛ N'asɛɛ Kwadwo so, ɛhɔ na yɛde wieeɛ, na ɛhɔ ara na yɛbɛsan de ahyɛ aseɛ ɛnnɛ nso. Na abakɔsɛm ma yɛte aseɛ sɛ, ɛyɛ Nana Otumfoɔ Nana Ɔsɛɛ Kwadwo, ɔno, ne nhyehyɛdeɛ a ɔyɛeɛ no, ɔboa maa yɛn nuanom Nkramofoɔ bɛkaa Asanteman ho. Mɛka no sɛ, ɔnam saa yɔ so de Muslim scholars no bi bɛka Asanteman Council no ho. Enti na nhyehyɛdeɛ a yɛyɛ fa Asanteman ho no, ɛnam sɛ Muslims no anaasɛ yɛn nuanom Nkramofoɔ, Moslamifoɔ, wɔn wɔ wɔn representative wɔ Council no mu nti, ɛyɛ Asanteman Council no nti no, na biribi biara a yɛyɛ, nhyehyɛeɛ biara a yɛyɛ ma Asanteman no, eh, yɛhu no sɛ wɔn abɛka yɛn ho no, wɔka yɛn ho. Enti wɔn nuanom nso, wɔyɛ nhyehyɛeɛ no bi ma wɔn. Ɛɛ, Naasae Kwadwo kɔɔ ne nananom hɔ no, ne wɔfa ase Naasae Kwame, ɛyɛ Otumfoɔ Naasae Kwame, ɔno nso na ɛbɛdi adeɛ. Ɔbɛdii adeɛ ɛyɛ 1777. Na wonim, nneɛma bi a ɛkɔɔ so ɛyɛ ne wɔfa ɛɛ n'adedie mu, ɛyɛ Naasae Kwadwo sɛ ɔde Moslem scholars no bi bɛkaa court no ho no, ɛyɛ Asantema Council no ho no, deɛ yɛhuiɛ ne sɛ, ɛna Asae Kwame, Nyame anim nie, wɔne nkorɔfoɔ no yɛ adwuma. But mpanyinfoɔ kaa asɛm bi, wɔn se wɔn ɔyɛ maa, mɛka no sɛ Nkramofoɔ no tumi convincee no, ɛyɛ yɛn Nana Asae Kwame no, ɛma nneɛma bebree yɛ yɛn abakɔsɛm a na anka yɛde reto hɔnom, yɛn nananom a wɔadi kan adi kan ayɛ, ɛɛ, yɛn amanneɛ ne yɛn amammerɛ a na yɛyɛ. Ɛyɛ na asɛ Kwame yi baeɛ no, ɛɛ, Nkramosom no a mɛka no sɛ na a, ɛɛ, mentumi nsi ne pi nka no sɛdeɛ meka no yi, sɛ ade ne ti aboro so nti no, ɛmaa ɔtoo yɛn amammerɛ no bi to tweneeɛ. Ebi ne sɛ, amammerɛ biara ne yɛde mogya yɛ no, ɛna Asae Kwame ma yɛyi firi hɔ, kyerɛ sɛ ɔtwaa mu. Biribiara a yɛde mogya yɛ biara no, na Asae Kwame ma yɛyi firi hɔ. Na ɔintroduusuu adeɛ bi, ne nti no, ɛmaa mɛka no sɛ, nhyehyɛeɛ a wɔde bɛgu akwan mu sɛ obi yɛ mfomsoɔ a, bɔne bi a ɛsɛ sɛ, ebia nka amammerɛ kwan so yɛgya no kwan no, Anaasɛ ebi nyɛ sɛ yɛagya no kwan mpo, kyerɛ sɛ yɛretwe n'aso no, ɛɛ, saa ɔno no deɛ, ɔyɛɛ no sɛ n'ano a ne yɛatwa afiri hɔ, nipa no, wo nsa a ne yɛatwa afiri hɔ, wo nan a ne yɛatwa so. Ɛɛ, sɛ nhyehyɛeɛ a wɔde baeɛ a na wɔde di Asanteman no, ɛɛ, na Asanteman Council na ebi mpene so. Kyerɛ sɛ, deɛ ɔnyɛ Kramoni deɛ, na ɔmpene so. Enti ɛnam so maa yɛgyaa Mɛka no sɛ yɛn wura yi kwan maa no kɔtenaa nkyɛn kakra. Ɔkɔtenaa nkyɛn nti, ɔno ara ne nua na n'abɔgufo fie na ebedii n'adeɛ. Mɛka sɛ ɔbɛfaa ne ne tuo de tenaa Asanteman adwa so. Na wonhwɛ, na n'abɔgufo fie no, eh, nokwasɛm mu nie, ɛnam deɛ edii kan siiɛ, ɛyɛ Naasae Kwame amammuo no mu nti no, ɛma mɛka no sɛ kwan bi so no, n'ani annye Esiane sɛ na emu akyɛ wɔ wɔn a wɔgye di sɛ saa Sharia law no kɔ so wɔ Asanteman mu ha no, wɔn ani nnye ɛyɛ na apokufo fie ho esiane sɛ wosusu sɛ na anka wɔanya obi a na anka obetumi ayɛ wɔn nneɛma ama wɔn. Ɛnna wɔn nso a wɔsusu sɛ saa nneɛma no mmoa Asanteman no nso gye Nana Apokufo fie tom. Enti ɛmaa ayi kakra bae a ɛma Nana Ahenni no na ɛnyɛ ahotɔ so koraa. Emu na ɛyɛ German foɔ ɛko no ɛbaeɛ. Sɛ German ako a Asanteman kɔeɛ no, n'aboakufoɔ fie berɛ so na ɛmaa ɔkɔɔ ɔko no. Na nokwasɛm nie, ɔdii ako yi abosome du nnum. N'aboakufoɔ fie, wɔamfa no tɔtorɔtɔɔ kɔpem sɛ Sɛdeɛ yɛkaa sɛ Asante tumi ne Asante Nkabom mu sɛdeɛ ɛsi teɛ biara no si teɛ no, wɔdii nkonim, na nkonim no akyi no, wɔn ani gyina na nananom to wɔn nsa frɛ no. Ɔfiri hɔ na ɔno ara ne nua Nana Sɛɛ Kwame Bonsu bɛdii adeɛ. Wɔbɛdii no 1779 Ɔno na ɛtɔ so nson wɔ Asanteman mu ha. Na wonhwɛ adeɛ, yɛɛtrɛ yɛahyɛ mu yɛɛtrɛ yɛahyɛ mu no, Nansei Kwame, ɔno nso de ne deɛ baeɛ. Ɔno nso so ɔntra ase ma Asante mmoa, ɔno nso bɛsɔre na Asante, ɛyɛ ɛyɛ ɛɛ yɛka no sɛ ɛɛ mpoano, Ɔno nso de n'ani hwɛɛ hɔ. Ɛyɛ coastal area. Ɔno nso de n'ani hwɛɛ hɔ. Enti ɛhɔ na ɔkoo ne ko no de kɔfaeɛ sɛ ɔno nso de mpoano foɔ bɛba abɛka Asante ho. Enti baabiara a ɛyɛ te sɛ Cape, Lai, ɛɛ Mfantse area hɔ nyinaa no, na asɛe Kwame Esibe Bonsu, ɔno na ɔno nso de baeɛ. Na n'adeɛ a na ɛyɛ sononko wɔ mu ne sɛ, ɔne buroni fitaa anya ayɔnkofa sononko bi. Saa ayɔnkofa bɛtɔɔ Asante ne ɛberɛ buroni fitaa ntam. Nokwasɛm nie, saa berɛ no mu na ɛyɛ buroni fitaa baa Asanteman mu ha. Wɔbɛyɛɛ nneɛma soronko bi maa Asanteman. Baako ne sɛ, wɔne Buroni Fitaa nkitahodie no, wɔhuu sɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ Asanteman akwan. Aka no no, wohu sɛ ɛkwan no deɛ ebi wɔ ha. Ɛyɛ nokorɛ, yɛwɔ akwan akwan a na ɛda ɛda, nanso na ɛnyɛ kwan a mɛka sɛ yɛahyɛ da ayɛ no sɛdeɛ ɛnnɛ yɛhu no sɛ ɛteɛ yi. Na saa Kwame Bonsu so na Buroni Fitaa baeɛ na ɔba bɛyɛɛ ɛyɛ Asante kwan. Sɛ wohwɛ kwantempɔn a ɛfiri ɛyɛ Bantema, mɛka no sɛ ɛyɛ Bantema ɛba ɛbɛsi Asafo, Kumasi abɔnten mu, Nansɛɛ Kwame Bonsu, Nansɛɛ Kwame Sibe Bonsu yi, ɔno na ɛhwɛ maa saa ɛkwan no, Buroni fitaa ɛbɛyɛ maayɛ. Na ababaawa no nso ɔmaayɛ trɛɛ mu Ɛyɛ ne tɛtrɛtɛ, ɛyɛ fifty times a yas sɛ ɛbɛyɛ a ɛkwan no bɛyɛ kɛseɛ. Ɛno akyi na wɔsan maa yɛyɛɛ ɛkwan no baako a ɛfiri Kumase abɔnten mu kɔ kɔsi Breman. Ɛyɛ Naa Sir Kwame Sibebo Nsuyi, ɔno na ɛmaa yɛyɛɛ saa Kumase akwan tɛtrɛtɛ no, ɔno na ɛhwɛ. Nansɛ Kwame Asibe Bonsu ne dwumadie na ɛgu so a yɛreka ho asɛm no. Dwumadie no bi a ɔdiiɛ na meka sɛ ɛyɛ Kumase kwantempɔn no mu no, ɔyɛɛ nhyehyɛeɛ sononko, kyerɛ sɛ ɔko no akyi Ɔhyɛɛ sɛ ɛyɛ kwantempɔn no nyina ara no, afie a atwa kwantempɔn no ho ahyia nyina ara, yɛnyɛ no foforɔ. Deɛ ɛnsɛ sɛ ɛsi kwan no ho no, ɛsɛ sɛ yɛbu guo na yɛsi no foforɔ. Deɛ ɛhia sɛ yɛpenti anaasɛ yɛyɛ n'ahyɛnso no, yɛyɛ no foforɔ no, n'asɛɛ Kwame Asibe Bonsu, wɔmaa wɔn ankorankora sika sɛ obiara mfa nsiesie ɛyɛ ne dan, titire wɔn a wɔwɔ kwan ho. na Kumasi sɛ Kumasi bɛte, Kumasi bɛyɛ fɛ na ɛho hia no. Enti yɛn wura Naasae Kwame Bonsu, wonim a, ɔsan de nhyehyɛe foforɔ bi san toɔ. Ɔno ne wɔkɔsii ɛyɛ abanso, yɛka no sɛ fort. Ɔsii aban bi. Ɛhɔ na ɔde agudeɛ, yɛn mpempradeɛ, yɛn nneɛma a ɛma yɛyɛ sɛ yɛyɛ Asante anaasɛ ɛkyerɛ sɛ Asante anaasɛ Ɔman Asante no, deɛ yɛako, deɛ yɛafire, deɛ yɛakɔduro, nneɛma bi a na ɛfa yɛn ho a identify yɛ, ɛhɔ na ɔde kɔguiɛ. Na ɛhɔ na na ɔtena de hyia ahɔhoɔ. Wonim, yɛtoo din sɛ Nana Bonsu Aban mu. Saa berɛ korɔ no ara no, na wɔasan ayɛ no sɛ tourist area. Na ɛhɔ, obiara ba a, ɛɛ, Asante abakɔsɛm, ɛfiri ɛyɛ pampa so ɛrekɔ, wobɛsua ara de akɔ akɔduru aban mu hɔ. Eh, wo firi hɔ nom nso a, na sɛ wo wura inside a, ɛyɛ yɛn mpempradeɛ, nneɛma nyinaa sɛdeɛ mede ka kan no nyinaa wɔ hɔ a ɛkyerɛ Asante yɛbɔ bere. Na wo nhwɛ, wɔ boaeɛ sɛ Asanteman nso bɛ fa no ntoma pa. Saa Nana Bonsu aban no mu hɔ, ɛhɔ na ɔde yɛɛ sɛ yɛ se the King's Museum, ɛnsɛ Asante ahemfo wɔn bea Ada a meburu sɛ wopɛ sɛ wuhu biribi afa wɔn ho a, na wokɔ, na wokɔ, na wokosua. Ɔno n'akyi na ɔno ara ne ɔfa ase, na asɛe yaw akoto, ɔno na ebedi n'adeɛ. Na wonhwɛ, Yɛka no sɛ Asante eh, na yɛpɛ sɛ yɛtrɛ ahyɛ mu. Na Asɛ Akoto nso baeɛ no, ɔno nso bɔɔ mmɔden biara sɛ nka ɔbɛtra Asante ahyɛ mu akɔ akɔduru the coastal areas, rekyɛ sɛ nsuo ano, ɛyɛ mpoano. Ɔde n'ani hwɛɛ hɔ. Awerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ, yɛn ntwo, anaasɛ bɛka no sɛ Asanteman ntwo a ɛdi kan na ɔsɛe Yaw Akoto pɛn so na Asanteman di ntwo a ɛdi kan. Na awerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ, ɔko no a ɔkɔeɛ maa ne di ntwam. Ne nyinaa gyina sɛ, ɛyɛ Asanteman atamfo. Mɛka no sɛ, ɔ, dodoɔ a na wɔnnye Asanteman nkɔsoɔ ntom, na wɔnnye Asanteman nkabɔmu no ntom no, wɔn nyinaa yaa kwan. Mɛka no sɛ, wɔyɛɛ adwene korɔ na wɔde sɔre tiaa ɛyɛ naa yaw ɔsɛe akoto. Bɛka sɛ na ayɛ ɔsɛe akoto ma ntwodie no baeɛ. Na ɛnyɛ wɔn nko, ɛyɛ buroni fitaa, ɛyɛ British troops, wɔn nso bɛkaa saa nkorɔfoɔ yi ho, ɛyɛ coastal areas no nyinaa ho, ɛna wɔde sɔre tiaa Asanteman. Ɛno na ɛmaa Asante dii ntwo. Ɛnam saa yɛ so, nneɛma a na yɛnya firi Mɛka no sɛ ɛyɛ saa bea no nyinaa da. Mfasoɔ a ne yɛwɔ, ɛyɛ biribi biara, sɛ ebi a obi bɛfiri ɔman bi so bɛba Asanteman mu, bɛba Museum, ɛbɛba abɛhwɛ biribi, ɔbɛba ha a yɛbɛnya so mfasoɔ, ne nyinaa ɛto yɛ dɛn? Ɛtwa, ɛsiane sɛ saa berɛ no na ɔko a mɛka no sɛ ano ɔden aba, Asante di ntwa mu. Ɛyɛ ɔko wei, ɛsii wɔ Deodowa, Kwasi Dodowa, Deodowa na yɛka no, Ɛyɛ yɛ wura Naasɛe ya Akoto na ɛdii ɔko ɛyɛ Asanteman ko no anim ma ntwodie baeɛ. Ɛnam saa yɔ so maa coastal areas no, wɔn a na mɛka no sɛ wɔn hyɛ Asanteman ase no, ɛmaa wɔn kɔdee wɔn ho Wɔn a na wɔwɔ saa mpatamu yi nyinaa a na wɔhyɛ Asanteman ase no nyinaa no, obiara de ne ho firi Asanteman. Enti wo ara wunim sɛ saa berɛ no na sɛ obi kɔ ko na ɔdi nkonim na sɛ wɔbɛhyɛ no ase a, na wɔ toɔ ne adeɛ a wotua ma ɛyɛ wo wura. Saa nneɛma no nyinaa a na ɛfiri ɛyɛ saa coastal areas ne saa area hɔ, ɛyɛ eastern areas ne ne adeɛ no nyinaa no, ne nyinaa bɔɔ Asanteman. Dwumadie yi wɔn a wɔafa ho ɛka ɛyɛ Ɔwoo Abrempɔn Royal Kente Shop. Ɔwoo Abrempɔn se kente bi a wo hia biara no frɛ wɔn. Number yɛ 0247 10. four five eight one. Sɛdeɛ mekaaɛ no, ɛyɛ na yaw ɔsɛe akoto ɛyɛ Dodowa wɔɔ no a yɛkɔɛ no, sɛ ɔko no a yɛkɔ wɔ Dodowa no, ɛde ntwodie ɛba Asanteman mu no, yɛkɔfaa ɔyɛne bebree baeɛ sɛ yɛhwere yɛ sika bɔtena no ɛfifiri saa ɛyɛ coastal areas no ɛba no akyi no. Awerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ, civil war bɛka no sɛ yɛn ara yɛn ho yɛn ho ntɔkwa bi siiɛ. Na wonim saa ntɔkwa no ɛkɔfaa ɛyɛ ɛyɛ Nana Dwaben bɛka no sɛ Dwabenfoɔ ntɔkwa ɛna ɛkɔfa baeɛ. Na deɛ nti a ɛmaa Dwaben ɛkɔdii Easternfoɔ no ho no, ɛnnɛ ɛno ne yɛbɛka ho asɛm. Yɛretwa yɛn ho aba, Ɔhene Nana Nana Akua firi Ɔwɔ Abempɔn, Ɔwɔ Abempɔn Royal Kente Shop na afa dwumadie yi ho ka. Momma yɛnkɔ na yɛnkɔto wɔn nkratoɔ mmra. Deɛ Ɔwɔ Abempɔn Kente Shop reka akyerɛ wo ne sɛ, nsan wɔn ho, na wosan wɔn ho a deɛ wobɛnya nyinaa mɛka sɛ ɛyɛ ntumm. Aha na yɛahyɛ da ayɛ ɛyɛ bɔnnwire kente papapaa. Wo da no a woaso ho daeɛ sɛ wopɛ sɛ da no duru a woyɛ soronko no nti, ɛna ɔwɔ Abrempɔn Royal Kente Shop aba sɛ ɛbɛma da no adi mu na ayɛ soronko de ama wo. Sɛ wohwɛ number no a ɛretwa gu ase a, frɛ saa number yi. Number korɔ no ara no, ɛsan yɛ WhatsApp number. Fa saa wo kente no fa send saa number no. Ghana ha afa no nyinaa, mɛka sɛ wiase afa no nyinaa, baabi a wɔ biara no, frɛ ɛyɛ ɔwɔ abirempɔn Royal Kente Shop na wo da yɛ so no ɛbɛba mu. Deɛ wopɛ sɛ bi a wopɛ sɛ wo din mpo na yɛtwerɛ gu mu anaasɛ wopɛ sɛ yɛde bi Yɛyɛ delivery, mɛka no sɛ ɛyɛ surprise deliveries. Sɛ wopɛ sɛ ebi a yɛkɔkyɛ wɔ bibi ɛma wɔ, wopɛ sɛ w'ase yɛkɔ surprise na ɛnna aburokyerɛ aba Ghana o. Ɛnna deɛ ɛyɛ na aburokyerɛ nya bi wɔ ha. Nti sɛ wopɛ sɛ ɛyɛ yɛde biribi kɔkɔ ma w'ase na w'ani agye anaasɛ w'ase nso kamfo a, ɛyɛ afrɛ ɔwɔ abirempɔ royal kente shop. Yɛbɛ package biribiara kamakama na yɛakɔte w'anim kamakamakama. Mpo sɛ wopɛ sɛ wode bi kɔma ayere, ɔwa Prempɔn Royal Kente Shop. Wɔse bra na yɛbɛma wo da yɛ so afɛ.
Sɛ wohwɛ eh, te sɛ Israelfoɔ a, Israelfoɔ rekɔ ako biara a, na wɔde wɔn apam adaka no di wɔn akyi. Kyerɛ sɛ, ɛno ne sunsum a wɔsusu sɛ na ɛko ma wɔn anaa ɛdi ma wɔn. Woba Asanteman mu nso a, na yɛn nso yɛkɔ ko a, na yɛn nso yɛde sika dwa, mekyerɛ sɛ, the golden stool, na yɛde ka yɛn ho de kɔ ako. Na ɛno na Dodo ako no a yɛkɔeɛ no, nkuguo baeɛ no, ɛɛ, yɛn ani baeɛ ho soɔ no, na yɛn mpempena adeɛ a yɛde kɔeɛ, ɛkyerɛ sɛ yɛn sika akɔ a na yɛkɔ ako a na ɛdi akyi wɔ nnaka mu. Afei nso ɛyɛ yɛn golden stool, ɛyɛ yɛn sika dwa no, yɛhuiɛ na ɛnni yɛn nkyɛn na afiri yɛn nsa. Ɛhɔ na ɛyɛ Nandwabenhene ne N'akontansehene. Ɛkaa sɛ, Dabi, yɛrentumi ntena ase nyɛ nhwɛhaa mma nkurɔfoɔ yi mfa yɛn agyapadeɛ a ɛnte sɛɛ nkɔ. Enti ɛhɔ na Nadwabenhene ne Kontansehene san wɔn akyi kɔeɛ, na wɔkɔ koo Kodene, na wɔkɔ kɔgyee saa ɛyɛ yɛn agudeɛ yi, mɛka no sɛ yɛn sikaakɔdwa no, sikadwa, san de san akyi san de baa Kumasi. Na wonhwɛ, Ɛno na ɛde oyunie kɛseɛ san baa Asanteman mu. Mɛka ne sɛ, ɛberɛ a sikadwane bɛduruiɛ no, yɛhuu sɛ yɛn mpempra deɛ ɛyɛ sika akɔɔ no a na ɛka ho, na ɛwɔ nnaka mu ka ho no, na ɛnka ho. Enti wɔn mmienu no, wei susuu sɛ wei na afa, wei susuu sɛ wei na afa, ɛna ɛde amanneɛ baaeɛ. Ɛma ɛyɛ ɛyɛ Santehene ya esiane sɛ aberanteɛ bi a ɔyɛ mfomsoɔ bi a ɔdwane bɛto ayɛ wura Santehene. Na N'adwabenhene hyɛɛ no bɔ sɛ, ɛyɛ Santehene, ɔhyɛɛ no bɔ sɛ, Me wura Wadaama, sɛ wode w'ano ato dwaatoa mu deɛ a, me nan nyɛ aberanteɛ no hwee. Na Santehene tee sɛ ɛyɛ Dwabenhene, ɛɛ, wɔde ne nsa aka aberanteɛ no na kyerɛ no sɛ watoa wama watoa nananom wɔn siedo no, ɛmaa ɛyɛɛ yɛn wura Asantehene Naa Yaw Osei Akoto ya. Ɛno na ɛde pinkyenpinkyen kɛseɛ bɛtoo Dwaben ne ɛyɛ Asante ntam. Ɛnam saa yɛ so na ɛyɛ Dwaben man tuiɛ na wɔkɔtoaa ɛyɛ Abuakwa, Akyem Abuakwafoɔ ne wɔn kɔtenaeɛ. Nana Yaw Osei Akoto, ɛyɛ deɛ ɛkɔɔ so no akyi no, bɛka no sɛ wɔtoaa ne nananom wɔn nseɛdo Nti ɔno ara ne ɔfaa ase ɛyɛ Kwaku Dua na ebedii n'adeɛ. Na Kwaku Dua yi, n'akonnyadi a obediiɛ yɛ Nana Kwaku Dua a odi kan. Ɔno nso ɔbaeɛ no, na wonim, obiara ne ne deɛ. Deɛ ehu a wɔ Asanteman mu ara ne sɛ, na ɛ fashions no yɛ tu, ekuo no yɛ tu. Wɔn a wɔde ntɔkwa na ɛkyekyere wɔn man, mɛkyerɛ sɛ wɔn de wɔn ba a wɔbɛtra wɔn ahyeɛ mu, ne wɔn a wɔde asomdwoeɛ na ɛbɛtena ase, kyerɛ sɛ kakra a yɛnya a yɛpɛ no saa bɛbɔ ho ban wɔ hɔ. Enti yɛyɛ na Akwa Kudu a ɔdi kan yi, ɔno na ɔka wɔn a wɔn sɛ wɔde asomdwoeɛ bɛkyekyere Asanteman no ho. Momma yɛnhwɛ. Wonim, na Akwa Kudu yi, ɔno na ɔyɛɛ n'adwene sɛ Pinkyapinkyɛ a ɛba a ɛyɛ ne wɔfa ne ɛna adwabenhene ne dwabenfoɔ ntam no, ɔno deɛ ɔpɛ asomdwoeɛ, enti ɔno ankasa tu anammɔn kɔ wɔn hɔ ne wɔn kɔdi nkɔmmɔ. Mɛka no sɛ, ne dwumadie a ɛdi kan a ɔyɛeɛ no no, sɛ ɔbɛkɔ akɔfa ne nuanom abɛka ne ho. Na nokwasɛm ni, ɔkɔeɛ nso kɔfaa ɛyɛ wɔn baa fie bɛkaa ne ho. Ɔwieeɛ no ɔhuu sɛ Sɛ nokwasɛm ni, sɛ Asantema bɛkɔ so wɔ bere a edi yɛn anim no a, sɛ yɛka sɛ yɛrenkɔ ɔko de a, na yɛwɔ nneɛma a ɛsɛ sɛ yɛyɛ. Esiane sɛ ɔko na ɛma yɛ sika, ɔko yɛ yɛn sei, ɔko pagya yɛn, ɔko ma yedu yɛn anim de a, na sɛ nnɛ sɛ ɔrenkɔ ɔko de a, ɛnneɛ ohia ade foforo a na ɛyɛ sɛ ɔyɛ. Ebi ne sɛ, hmm, na ɛnyɛ yɛn wura, Nana Kwaku Duah, a ɔdi kan. Wɔno na ɛyɛ nhyehyɛeɛ ɛyɛ dwadie ho sɛ yɛbɛdi dwa wɔ Asanteman mu ha. Enti sɛ wohwɛ a ɛyɛ Breman ne Tafo ne baabi a Yawura Nana Kwaku Dua ɔdii kan bieeɛ kaa sɛ yɛnni dwa wɔ hɔ. Kyerɛ sɛ obiara a wopɛ sɛ wode w'adetɔndeɛ ba Asanteman mu ha no, ɛhɔ ne baabi a yɛdii kan dii dwa. Wɔnam saa yɛ so yɛɛ nneɛma bebree boaa Asanteman. Na adeɛ a na ɛfɛ wɔ ne ho mɛka sɛ anika na anigye ne sɛ, sɛ afaanu bi nya ntɔkwa a, na ɔno deɛ n'akwakodua yɛ wura. Ɔno deɛ wɔse ɔpɛ asomdwoeɛ, sɛdeɛ yɛ former president kaeɛ ara saa, ɔbɛka sɛ ɔse me deɛ me Army deɛ mepɛ asomdwoeɛ. Saa pɛpɛɛpɛ na yɛ wura ɛɛ Nana Akwakodua ɔno nso ɔyɛɛ wɔ Asanteman mu ha. Ɔno na sɛ afaanu no nya ntɔkwa a, ɛɛ Asanteman mu ha no na yɛwɔ kwan a na yɛfa so siesie no. Mɛka no sɛ, aka no na anka ɔko no ba. Wɔn nya ntɔkwa a, na wɔn a wɔn ho ɔden akɔboa. Nanso wei deɛ wɔanyɛ no saa o. Deɛ wɔyɛeɛ ne sɛ, afanu no a anya ntɔkwa no, na yɛwɔ akuma bi a yɛde sika, ɛyɛ sika akɔɔ nko ara na ɛde ayɛ. Na ɔde asoro abɔfoɔ de aba abɛfrɛ mo, mɛka sɛ ɔsɛmɔɔ no wɔn mmienu, wɔ n'anim, na wɔba a, wɔne wɔn anom asomdwoeɛ abua, bɛka sɛ, Peace pipe. Wɔne wɔn nyinaa tena ase di asɛm no, ɛka na wɔde deɛ ɛda to, wɔwie a, wɔde, Mo nyinaa moyɛ nnipa baako, mom yɛntena ase asomdwoeɛ mu. Saa kwan no so na ɛyɛ yɛn nana anaa yɛn wura, ɛɛ Nana Kwaku Duah, wɔtena ase a wɔde buu ne man. Yɛ akonnwa bi a ɛwɔ Asanteman mu a mɛka no sɛ Aman Hene Aman Henefoɔ no wɔmaa obi biara asase wɔ Kumase ha mɛka no sɛ kuropɔn yi mu sɛ obiara mmɛsi ɛyɛ dan wɔ ha na sɛ Odwira ɛyɛ Odwira sɛ woba Odwira a na woanya baabi a wo ne wo nkumaafo mmabaa aba abɛsoɛ na moabɛsom. Afei nso, sɛ ebia wɔaba ɛɛ traditional council meeting anaasɛ wobɛba na moaba abɛhyia, mobɛyɛ nhyiamu biara no, sɛdeɛ yɛka no sɛ yɛba court, yɛka no sɛ Asanteman atena ase Ne nyinaa no, sɛ wɔbea a wɔba a wɔbɛnya baabi atena nti no, wɔmaa wɔn asase, obiara asase sɛ ɔnsi ɛyɛ ne dan wɔ Kumase kuropɔn yi mu sɛ ɛbɛyɛ a wɔn ba a baabi a wɔbɛda mmɛyɛ dadwen. Ɛno akyi na ɔsan boaeɛ ma mɛka no sɛ ankorankorɛ som anaasɛ ɛsom a wɔbɛtoeɛ, biribi te sɛ Muslamii som, ɔbaeɛ na ɛwɔ hɔ deda. Ɛɛ, wɔboae, kyerɛ sɛ, wɔansɔre antia anka sɛ wɔmfiri Asanteman mu ha anaasɛ wɔnnyae. Wɔmaa kwan ma wɔkɔɔ so dii wɔn dwuma. Ɛnam so na wɔsan maa ɛyɛ Methodist fie. Rev. Freeman asase wɔ Kumasi ha sɛ wɔmmɛsi Methodist asafo. Ɛyɛ na na Yɛwura, ɛɛ, Kwaku Duah a ɔdi kan. Ɔno, ɛyɛ Freeman ɛnɛ ɔmo abue sukuu aka ho no, ɛyɛ yɛwura ɛna Kwaku Dua ɔno na ɛde ɛhɔ ɛma ɛyɛ Methodist foɔ. Mɛka no sɛ, papa yi ɔtenaa anaa yɛwura yi ɔtenaa akonwa so mfeɛ aduasa ɛne akyire, abere a wankɔ ko, ɛyɛ 1863 Ɛna mpigyapigye kakra baa wɔne aborɔfo no ntam, mɛka no sɛ buroni kurom, ɛyɛ British foɔ ne yɛ wura ɛyɛ Nana Kwaku Dua a ɔdi kan ntam. Kyerɛ sɛ menteme ho ase, ɛne sɛ na aborɔfo no susu sɛ ɛsɛ sɛ wɔkɔ ɔko no bio na wɔtrɛ na ahyɛ mu kɔ ɛyɛ coastal areas no. Na wɔnte ase, wɔfaa kwan biara so sɛ Nka saa ɔko yi deɛ nka ɔmma ɛmma so. Nanso mpanyin se deɛ ɔtim o ɔtim wa, ɔhɔ ɔkaafoɔ ɔbɛte. Sɛdeɛ na nneɛma ɛkɔ no na ɔno nso pɛ asomdwoeɛ na ɔmpɛ sɛ ɔne obi biara bɛnya ɔko kɛseɛ biara no nti ɛɛ ɔfoaa so maa wɔkɔɔ saa ɔko no. Ɔko no ɔkɔe, ɔdii nkunim de maa Asanteman nanso ankyɛ na mɛka no sɛ ɔtoaa ne nananom wɔ nsiedɔ. Na ɔtoaeɛ no, ɛhɔ na ɔno ara ne wɔfaase yɛwura Nana Kofi Kakari bɛdii n'adeɛ. Yɛretwa yɛn ho aba, Ɔhene Nana na ɛrekɔ afiri yɛn. Ɛyɛ 1867 ɛna Nana Kofi Kakari, ɛyɛ yɛn wura Nana Kofi Kakari nso bɛdi adeɛ. Na wohwɛ sɛdeɛ medii kan kae sɛ Asanteman no na nkyekyɛmu no yɛ mmienu, wɔn a wɔde ɔko na ɛyɛ wɔn adeɛ anaasɛ wɔde siesie Asanteman ɛne wɔn a wɔde asomdwie. Ɛyɛ Nana Kofi Kakari na ɔka wɔn a wɔde ɔko na ɛkyekyere Asanteman no ho, enti ɔno nso boaa ne ho sɛ ɔbɛkɔ ɛko na wɔde ntrɛmu asan aba aba abɛka Asanteman yɛka no sɛ yɛahyɛ. Ɛyɛ Nana Kofi Kakari, ɔbɔ mmɔden biaa ɛtoaa ne ko a na ɔpɛ sɛ ɔko na ɔde fa ɛyɛ coastal areas no, bɛka no sɛ ɔde kɔ mpoano no, ɔkɔɔ so biaa ɛko saa ko no ɛkɔpem sɛ ɛduru baabi no Broni Fitaa huu sɛ no, deɛ aduro no deɛ ɛsɛ sɛ yɛnya external forces bɛboa yɛ nti ɔmo kraa yɛ abakɔsa mo se ɔmo frɛ ɛyɛ Nigeria foɔ mɛka no sɛ ɛyɛ broni fitaa ɛntumi eighteen eighteen seventy four no ɔmo frɛ ɛyɛ Nigeria foɔ ɔmo frɛ Sierra Leone foɔ ɔmo frɛ ɛyɛ ɔmo Asante atanfo nyinaa sɛ ɔmo mmra na ɔmo mma mɛboa ɔmo wɔ saa ɔko wei mu sɛ ɛbɛyɛ ɔmo bɛtumi adi Asante so Na panyin a na odi anim no, ɔno na na wɔfrɛ no Sir Garnet Wolseley. Ɛno na ɛnnɛ yɛka no sɛ Sagrante War, Sagrante War, Sagrante War no. Saa ɔko wei na yɛkɔeɛ. Yɛn na Kofi Kakari na ɛkɔɔ saa ɛko no. Nokwasɛm ne sɛ, ɔko no wɔkɔeɛ no, Ɛnam wohwɛ ahoɔden a ɛfiri baabi baabi bebree ɛba bɛkaa ho na ɛba Asante so no, ɛno na ɛma Asante di ntwo kɛseɛ ankasa. Asante di ntwo kɛseɛ ankasa. Mɛka no sɛ, ɛno na ɛma ɛyɛ saa nkorɔfoɔ yi hye ɛyɛ Kumase. Mɛka no sɛ wɔde gya to Kumase mu. Ɛhyehyee yɛn dan, hyehyee yɛn abansoro, yɛn abansoro, hyehyee yɛn nneɛma nyinaa esiane sɛ wɔadi yɛn so nkonim. Nokwasɛm ni, sɛ na ɛyɛ ɔman Ghana nko ara de a, na anka obiara ntumi yɛ. Nanso hwɛ Asanteman, enti wɔkraa ɛyɛ Nigeriafoɔ akofoɔ baeɛ, wɔkraa Sierra Leone akofoɔ baeɛ ba bɛkaa ho. Kyerɛ sɛ, na wɔdɔɔso. Ansa na Ghana nso nyinaa atamfo a Ɛmo ɛtan ɛyɛ Asanteman. Asante adi ako na yɛadi nkunim. Ɛsiane sɛ ɔko bi wɔ hɔ a mɛka no sɛ ɔko wei deɛ na ɛnyɛ yɛ ko. Yɛretwa yɛn ho aba na akua fie ni ɔwɔ abrɛboɔ.
Deɛ ɔwɔ abempɔn kente shop reka akyerɛ wo ne sɛ nsan wɔn ho na wosan wɔn ho a deɛ wobɛnya nyinaa mɛka sɛ ɛyɛ ntom aha na yɛahyɛ da ayɛ ɛyɛ bɔ nnwe kente papapaa wo da no a woaso ho daeɛ sɛ wopɛ sɛ da no duru a woyɛ soronko no nti Ɛna ɔwɔ Abrempɔn Royal Archbishop aba sɛ ɛbɛma da no adi mu na ayɛ soronko de ama wo. Sɛ wohwɛ namba no a ɛretwa gu ase na saa yɛ WhatsApp namba. Fa saa wo kente no fa sɛnde saa namba no. Ghana ha afa no nyinaa, mɛka sɛ wiase afa no nyinaa, baabi a wɔ biara no, frɛ ɛyɛ ɔwɔ Abrempɔn Royal Kente Shop na wo da yɛ so no ɛbɛba mu. deɛ wopɛ sɛ bi apɛ sɛ wode mpo ne yɛtwerɛ gu mu anaasɛ wopɛ sɛ yɛde bi yɛyɛ delivery mɛka no sɛ ɛyɛ surprise deliveries sɛ wopɛ sɛ bi a yɛkɔkyɛ wɔ bi bi ɛma wɔ wopɛ sɛ w'ase yɛkɔ surprise na ɛnɛ aburokyerɛ aba ghana o ɛnɛ deɛ ɛyɛ na aburokyerɛ nya bi wɔ ha nti sɛ wopɛ sɛ ɛyɛ yɛde biribi kɔkɔ ma w'ase na w'ani agye anaasɛ w'ase nso kamfo wa ɛyɛ a frɛ ɔwɔ abirempɔ royal kente shop yɛbɛ package biribiara kamfoɔ no ɔwɔ abirempɔ royal kente shop wɔse bra na yɛbɛma wo da yɛ so afɛ
Ɛnam sɛ ɛyɛ Nana Kofi Kakari, eh, na anka Asanteman adwoɔ, mɛka no sɛ, deɛ ɔbɛdii n'adeɛ na ɔka asomdwoeɛfoɔ no ho nti na Asanteman adwoɔ no, na ɔkɔ kukuruu ɔko kɛseɛ a ɛboro yɛ so baa yɛ so no nti, ɛmaa ɔdwo ne baa Asanteman mu nti no, ɛmaa yɛgyee ne dwumadie firii ne nsa, ɛyɛ Asanteman gyee ne dwumadie firii ne nsa. Ɛno na ɛyɛ Nana bonsu bedii n'adeɛ. Na monhwɛ, n'abonsu nso baaeɛ no, ne dwumadie a ɔbediiɛ ne sɛ, wɔn nso wɔhuu sɛ ɔyɛ Kumasi ayɛ din, mɛka no sɛ Asanteman ayɛ din, sane sɛ ɔko a ɛkɔeɛ no, ɔde Oyo nne kɛseɛ na ɛbrɛeɛ. Enti ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɛyɛ dwabenfoɔ a wɔayɛ sɛ wɔnka Asante ho na sɛ wɔnkɔ ko bio. Ɛyɛ Asɔkɔrefoɔ nso sɛ wɔn nso wɔnkɔ ko bio no, wɔne wɔn rekasa, anka wɔnsan mmra mmɛka Asante ho na anka sɛ ɛyɛ nhyehyɛeɛ sɛ wɔkuku ɔko o, sɛ nso ɛyɛ dɛn no, anka wɔatumi ayɛ. Ɛnna wɔyɛɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛsan aba wɔn akyi. Ɛhɔ na buroni bɛkaa sɛ, If persuasion fails, force must be applied. Ɛyɛ Nana Bonsu yi, ɔno nso yɛ wura, ɔno nso sesaa ɔko. Nokorɛ ni, wɔde force na ɛkɔɔ sɛ ɛyɛ Dwaben ne Asokore wɔn mmɛdɔ mo Asante bio. Nokwasɛm no sɛ, ɛmaa abufuo ne ade baeɛ. Ɛno na ɛmaa Dwabenfoɔ etu ya wɔkɔɔ akyem. Wura Naa Mensah Bonsu nso baeɛ no, nokorɛ ni, ɛnam dwumadie a mɛka no sɛ ɔno nso diiɛ na Asanteman huu no sɛ amfa nkɔsoɔ ammrɛ Asanteman no, Asanteman gyaa no kwan maa ɔtenaa nkyɛn sɛ obi foforɔ mmra na ɔmmɛhwɛ Asanteman so. Ɛhɔ na ɔno ara ne ɔfaase, ɛyɛ Nana Kwaku Dua a ɔtɔ so mmienu, nso baeɛ. Na wohwɛ, Nana Kwaku Dua deɛ, ɔdi adeɛ ɛyɛ adaduanan pɛ. Asanteman mu ha, ɔno ne onipa a ɔdi akonnwa a ɛnni gyina. Eh, yɛde no tenaa akonnwa so ɛyɛ April, ɛyɛ 1884, ɛkɔsii June 1884, mɛka no sɛ ɛyɛ adaduanan. Nokwasɛm nie, nneɛma pii na mɛka sɛ ɛtwa guiɛ, nanso ne nyinaa mu no, Asanteman na ɛsɛ sɛ Asanteman kɔ so. Enti. Ɛyɛ Nana Kwaku Duayi, yɛn wura Kwaku Dua a ɔtɔ so mmienu. Mɛka sɛ ɔtoaa ne nananom no. Ɔno ara ne nua ketewa na ɛbɛdii n'adeɛ. a ɔno nso na ɔka ho, ɔkeka sɛ Nana Kwaku deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa. Nanso ɔbɛdi adeɛ no, ɔsesaa ne din yɛ no ɛyɛ Nana Agyeman Prɛmpɛ the First, bɛka sɛ ɔdi kan. Na Prɛmpɛ a ɔdi kan yi, na ayɔnkofa sononko bi wɔ ɔne ɛyɛ Buroni ntam. Saa na mɛka no, ɔnyaa ayɔnkofa sononko wɔ ɔne Kwasi Buroni ntam. Nti ɛnam saa yɔ so Mpanyin se, ɛda koro a yɛde no resi akonnwa so, anaa yɛka sɛ Asantuma a yɛde no rekyerɛ no, nokwasɛm nie, aborɔfo no koraa mpo bi, aborɔfo no tu nnipa ma wɔba bɛhwɛ dwumadie no ma ɛyɛ fɛfɛɛfɛ. Na deɛ na mɛka ne sɛ, Ɛyɛ fɛ ɛwom sɛ yɛwɔ hɔ na yɛtee sɛ ɛyɛ Buroni fitaa ne mɛka no sɛ abibire mu mpanimfoɔ bi akɔdi nkɔmmɔ sɛ wɔpɛ sɛ wɔn colonize ɛyɛ abibire mu a ɛyɛ Ghana man ka ho. Nti ɛberɛ a ɛyɛ Nana Prɛmpɛ, Yɛwura Prɛmpɛ a ɔdi kan ɛtee saa asɛm no ɛna ɔtuu abɔfoɔ sɛ wɔnkɔ ɛyɛ Buroni hɔ Na wɔne no nkɔ nkɔdi nkitaho na wɔne no mfa adwene mfa saa adeɛ no ho. Ni mfitaa bɛka no sɛ Queen Elizabeth wamma kwan amma wɔn anwuram, kyerɛ sɛ wantie wɔn asɛm no, ɛma wɔsan wɔn akyi bɛbɔ wɔn wura amanneɛ sɛ asɛm sei na asie. Na saa berɛ no, ɛnam sɛ yɛn wura yɛ n'aprɛmpɛ, wampene so. Sɛ ɔmom bɛma Asante, mehyɛ sɛ broni bɛ colonise ɔde yɛ bɛkɔ nkoaso mu no, na ɔpɛɛ sɛ nka ɔne wɔn bɛnom asomdwoe abu akyerɛ sɛ ɔne wɔn bɛtena ase adi nkitahoo sɛ yɛnkɔ no, wɔn ante aseɛ. Enti ɛwɔ hɔ ara na yɛhuu sɛ ɛyɛ eh, Mister Williams eh, Maxwell. Wɔabɛduru Kumase, na wɔreba no, wɔde ɛyɛ nnipakuo, ɛyɛ Buroni, Aborɔfo, ɛyɛ mpem, apem baako ne akyirepɔ three hundred, that is a thousand three hundred troops. Ɛna ɛyɛ Indiafoɔ nso, wɔfa ɛyɛ nnipa apem baako. Ɛna Hausafoɔ nso no, wɔfa ɛyɛ nnipa eight hundred Ɛna ɔno, yɛn ara abibirem ha nso, mɛka no sɛ Asanteman mu ha, na eh, yɛka no sɛ eh, Ghanaman mu ha, atanfo a wɔn nso tan Asanteman nso bɛkaa ho na ɛmaa wɔn sɔre tia a ɛyɛ Asante. Na Nana Prempeh huu sɛ eh, deɛ ɛreba n'ani so so no, deɛ ɔkaeɛ ne sɛ ɔno deɛ ɔpɛ asomdwoeɛ. Enti sɛ ɔbɛkɔ ko bio ama mogya foforo ahwie agu Asanteman mu, kyerɛ sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛhwie mogya agu bio. Ɛno nti, ɔkaa sɛ, ɛnneɛ aborɔfo no mfa no mmom nkɔ na wɔnnya Asanteman na Asanteman ntena ase asomdwoeɛ mu. Ɛhɔ na aborɔfo no yɛɛ sɛ wɔbɛyi no afiri ɛyɛ Asanteman mu sane sɛ wɔsusuu sɛ leader no ne Asante ahoɔden nti sɛ wɔde no kɔ a ɛneɛ Asante wɔbɛtumi a control Asante. Ɛhɔ na ɛmaa ɛyɛ Naaprempɛ a ɔdi kan aborɔfo no de no kɔɔ kɔpie Sir Shields mman no mu. Na mɛka sɛ biribi bɔne mu no, na ne yie mua. Ɛwɔ mu sɛ yɛn amammerɛ no, ɛtia pɔ, yɛn amammerɛ no mu ɔɔdu, yɛn amammerɛ no boa yɛn, nanso na yɛhia biribi kakra de aka ho na abɔ ano. Ɛɛ, yɛn nananom kaa sɛ, ɛberɛ a n'aprɛmpɛ a ɔdi kan ɔkɔduruu Seychelles no, ɛhɔ, ɛɛ, amammerɛ a na yɛyɛ sɛ Ebia biribi na yɛde mogya na esi ano anaasɛ yɛde mogya na ɛyɛ amammerɛ bi no, na amprɛmpɛ ɛma yeyi firi hɔ. Ɛno akyi nso osuaa nwoma, mɛka sɛ osuaa adeɛ. Ɛɛ, yɛn wura, ɛyɛ Nana, ɛɛ, mɛka no sɛ Opokuware a ɔtɔ so mmienu koraa di adanseɛ sɛ, ɛyɛ na amprɛmpɛ ɛfiri Seychelles baeɛ no na ɔde no kɔtoo sukuu mu maa no suaa adeɛ. N'aprɛmpɛ na ɛboaeɛ maa, mɛka no sɛ, nwomasua ankasa baa Asanteman mu kesekese. Mɛkyerɛ sɛ, ɛyɛ berɛ a na ɔwɔ Seychelles no, ne ne nananom, ne ɔfa asefoɔ a na aka Asanteman mu ha, adehyeɛ a na aka Asanteman mu ha, ɔhyɛɛ sɛ obi biara nkɔ sukuu na ɔnkɔsua adeɛ, ɛmfa nka ɛyɛ Asante amammerɛ ne yɛn nimdeɛ sononko no a yɛwɔ. Nana Prempeh a odi kan, ɛyɛ Sarcelles no a ɔkɔeɛ no, ɛnam so na ɛyɛ Kristosom nso baa Asanteman mu. Mɛka no sɛ, ɔfiri Sarcelles baeɛ no na ɔde asɔrekɔ baa Asanteman mu ha. Apart from sɛ ɛyɛ adesua, wɔde adesua nso baeɛ no, wɔyɛɛ nneɛma pii bɛboaa Asanteman Mɛka no sɛ okosuaa nneɛma bebree nso wɔ ɛyɛ Buroni kurom. Nokorɛ ni, ɛɛ, ofiri hɔ, mɛka no sɛ ɔdane tɔɔeɛ no, ɔno ara ne ɔfaa ase, ɛɛ, barima Kwame Twirtwie, ɔno na ɛbɛdii n'adeɛ. Ɔno na yɛfrɛɛ no n'akonwa din sɛ Nana Ɔsɛe Agyeman, prɛmpɛ a ɔtɔ so mmienu no. Ɛnnɛ, Aha na yɛde mu resie. Yɛbɛsan atoa so na yɛde aba abɛsi yɛn wura nnaasɛetu a ɔtɔ so mmienu, Me wura, wo nkwa so nya nkwa daa. Ɔhene Nana na akue fii ɔboapo mu. Mma mo ani hwɛ. Yaaw.